Кайна казан, кайна казан, кайна казан, кайна кайна казан. Сәлам дуслар, безнең Казан кайный тапшыруының 15-нче чыгарылышы юбилей. 16-нчы бит түгелме?
Ну, короче, да 15-нче чыгарылышы. Әйе. Һәм менә шундый икеле-микеле тапшыру булгач, без чакырдык. Студияда мин һәм Радиф, һәм Гүзәл Сәгитова ул Икеле-микеле Гүзәл Сәгитова ул Яшьләр театры Габдулла Кариев исемендәге яшьләр театры директоры. Һәм бу тапшыруны без бишенче тапкыр төшерәбез инде, чөнки дүрт вариант ошамады анда.
Инде бөтен сорауларны кисеп бетердек. Хәзер дөрес җаваплы стерильный тапшыру башланды. Нәрсә? Без
Ну, син үзең так накрутила, конечно.
Игътибар итегез, менә теге юлы носкиләргә игътибар итегез. Гүзәл ничек әзерләнеп килә тапшыруларга. Туфли үзе белән. Һәм э, без очраклы рәвештә килеп чык.
Очраклы да. Әйе, әйе. Ник очраклы рәвештә шундый мотор? 5 ноябрь Театрдан килә. булдым әле ул, кичәм әле ул. Әйе. А, Өченче көн. бер бер берничә көн элек. Өчебез дә булдык. Әйе. Түкән э, спектакльне, перформансында. Перформанс. Перформанс. Перформансында аны Калиб оештырды. Нурбәк Батулла, Йолдыз Миннуллина. Һәм Илдар Камалетдинов, әйеме? Илдар исемле Камалиев. егет. А?
Камалиев. Камалиев, Илдар Камалиев. Һәм дә Әле. берничә кеше. Һәм Юрий Ну, Самодуров. менә ә, сез беләсез, ә кем тыңлый, аларга аңлатып киләм. Китәм, ул ә, урыныннан башлап шундый м, необычный ә, урын сайланган, имя вверх дигән шундый безнең Мгм. Берлин филиалы дип әйтәм мин аны Казандагы шундый техномузыка ә, клубы төнге клуб территориясендә. Ул хәтта лофт түгел, хәтта анда ремонтның изе дә юк дөрес әйткәндә. Әйе. Тыштан. Чөнки беренчә чөнки беренчә кеше керде, ну килде, беренче аңламады, кая монда керү урыны, кая монда җыр дип язылган и китте. Ну, шуңа күрә кем белгән инде, шул килде инде дөрес әйткәндә. Үземдә бишкә. Әйе. Ну, вверх ул димәк, аны сменада булган кеше эшләде һәм теге Watch Me дигән яктылыкта яшәүче кызлар егетләр алар берләштеләр дә шундый берлинга багышланган шундый амаш кебек ясала инде шул клуб ә ул шундый теге тыштан абсолютно типа непотребный мында типа вообще фабрика фабрика кебек инде фабрика һәм анда өченче катында алар ясадылар клуб анда хәзер башта анда Электрон музыканы уйнаган иде, аннары рок музыка уйный башлады. Нәрсә? Гүзәл. Что? Гүзәл туры эфирларны сагынган раз. Әйе, шундый урын спектакльга күчик. Әйе.
Юк, кисмибез. Бездә андай түгел, бездә ТНВ түгел.
Мин туздан туры килмәдә шидри. Дә? Анда кисәләр. Идем. Идем.
Гүзәл, э, спектакль Әйдә, турында турында. нәрсә әйтәсең? Ишек кемнең идеясы бу менә? Дүрт ел элек э, без бу идеяны э, Йолдыз Миңнуллинаның иҗатына багышларга теләгән кичә дүрт ел элек туган иде. Аннан соң инде гомумән иҗаты дип уйладык инде без аны. Аннан соң бер режиссер икенче өченче режиссер ничектер йолдыз иҗаты ул шундый серле иҗаттан һәм инде менә бу калибкә булачак кичә дә шундый ниндидер анда сер бар иде һәм менә бу режиссерларның Берсе башлап карый, аннан икенчесенә э, күчә, аннан э, ул режиссерның тормышында ниндидер вакыйга бөтенләй режиссерлыктан китеп тора. Йолдыз үзе дә Кармический режиссер бит ул. Режиссер, ләкин йолдыз Булды. Яңа тагын кирәк иде. Булды.
Йолдызның барыбер дә иҗатын икенче төрле күрәсе килә, ул- чөнки үзе үзе ул башка. Аннан соң инде Нурбәк кайтып Петербургтан. Ул вакытны без әле башта дәшмәдек, ләкин Әминә дә эшләргә алынырга булган иде, ләкин инде ничектер Нурбәк белән икегез эшләрсез, ләкин Нурбәк әйтә, бәлки мин үзем генә эшләп карармын дигәч, без аңа андый ирек бирдек, ләкин Нурбәк тә сузды, сузды, сузды, сузды. Һәм ниһаять менә бу идея быел көз аенда тормышка ашты. Бу спектакль көрәш турында шуны әйтергә кирәк. Менә менә аны беләсезме?
Йолдыз теге үзе режиссер дигәч тә без барыбер үзебез дә иҗат кешеләре. Һәм мин Йолдызның менә бу үтүкәнен э, бик яратам. Һәм э, мин аны шундый эпик киң, э, хәтта әле ул вакытта Камалда эшләгән әйе ак ниләр белән күрәдер инде шундый. Нурбәккә әйтәм, Нурбәк әйтә, эпик булса миңа не по адресу мин эпигей бер эшләмим аннан соң инде ләкин ул барыбер менә ничектер якын рухы буенча тоемлавы буенча э, менә мин күз алганга якын булды
минемчә бу ничектер э, йолдызның иҗатына багышланган дип кабул итмәдем яны Әйе, ул син әйттең, әйе, бу минем иҗат кичәсе. Әйе. Ул бит креш турында. Анда э, аудио тыңладык, ул креш турында. Шуннан соң Нурбәкләр күрсәтте. Көрәшне.
Көрәшне.
Көрәшне. Әйе.
Чүп төрле вариантта көрәшне. Үзе белән көрәшне. Укыды, үзе язган шигырь, шулай ук анда Ну, монда хәзер инде бер елдагы көрәш турында. Поэмага нигезләнеп, алар шушында перформанс тудырдылар. Ләкин ул барыбер дә беренчел ул шигырь беренче ул сүз һәм инде ул инде әлбәттә монда ничектер сез дөрес әйтәсез калипнең монда хореография булмаса көрәш ничектер э, спорт диергә менә теләйләнми минем теләйләнми чөнки бу фәлсәфә бу сәнгать иде ул көнне сәнгать иде һәм аларның менә бу көрәшне сәнгать дәрәҗәсенә җиткерүләре шуннан чыннан да нинди матур икән теге нурбәк э, көрәшчеләр белән илһамланып йөрү юкка булмаган икән дип мин карап тордым Бу кабатланырмы мондый әйберләр? Кабатланачакмы бу кичә?
Белмим шуны Бу э, монда моның үзенчәлеге монда ут ут кирәк. Безнең Кореецта без аны малый залда эшләр булаган идек, кече залда, ләкин безнең утның андый мөмкинлекләре юк. Сез күрәсез бит, монда рифмабрак ут, теге сүз, хәрәкәт һәм ут килеп чыга. Һәм ул шундый тәэсирле, мондый инде менә э, шушы клубта Мин ни өчен сорыйм, чөнки э, ничә кешегә менә ни өметләнгән идегез микән? Анда 100 кеше, мин уйлыйм. 70 дип уйлаган идек башта. Аннан соң 100-гә, 100-гә тутырырга булдык, аннан соң инде килделәр, килделәр, хәтта басып торырга туры килә. Анда ничә 250 кеше бармы? Ни өчен э, керәсез 250

Чөнки менә ике урыс танышым, Лия булса да, Лия һәм Слава ялгышмаса. Алар алар татарча аңламый. Әле татарча аңлаган кеше дә бит әле аны укырга кирәк иде. Әле укырга төшенергән дә. Алар килделәр карарга. И чисто визуально

Шул фонарь яктысында урамнары аның бар иде. Бер шундый шикле караш. Юк, юк, юк, кара, юк.
Аннары ул хәзер вакытта мин шигъриятен карасаң, нәрсә чыгара башлады ва имя. Кара сул шул якка тартыла башлады. Ләкин бу поэма ул күптән язылган иде. Аны бар тик теге йолдызның иҗатын

Миңа теге экспериментлар радикальрак шундый сәнгать ошый. Һәм мин карыйм, калып реально миңа эшли башлады. Минем кебек кешеләр өчен, как будто бы. Элек бит ул шундый ламповый кичәләр иде. Ну, гафу ит, конечно. Бу, бу елны, бу ел елны мандариннар булды мәсәлән. Мандариннар башка эшли. Классик. Ну, не булмады монда. Гел эксперименттан гына тора торган нәрсә түгел, калып ламповый кичәләр дигән ул нәрсә.
Ну шундый җылы Без очрашулар. дуслар, барыбыздан да дуслар. Әйе, һәм ну шундый э, Юк, ул җылы очрашуларда тирәнлек бар иде һәм инде аларны теге Ну, көлемсерәп мин кенә са- искә мин алучылар сай дип да әйтмим өстәп бит. белә, ие. Э, Менә мәсәлән, быел гына без аудиокитапның презентациясен уздырдык. О, Андый кичәләр сагындырган диделәр. Калебнең нәкъ менә шундый рухтагы кичәләр сагындырган. Әйе, диделәр. килешәм, шуңа бит әйтәм, что бу шундый минем кебек э, тамашачы өчен күп әйбер эшли башладык әле. Ләкин менә монда теге түкәнең төп э, фәлсәфәсе менә көрәш көрәшкә чакырганда көрәшергәме? Әле инде теге баш тартыргамы менә? Әгәр дә менә без күп очракта хәзер менә тәнкыйтьне карыйсыз инде безнең лабораторияләр узды. Мин әле менә тамганы әйтәм, ә бит. Э, яисә ниндидер э, берәр премьера чыгарабыз, ниндидер заголовоклар белән сәер гүзәл юмрбаш гүзәл сәгыйтованың беренче спектакле дигән бик сәер нәрсә генә язмыйлар һәм син давай сызлануларыңны сөйләп бетердек гүзәл шуннан шуннан ничек бәйлисең син моны өтүкәндә мәсәлән чыннан да без уйлыйбыз инде акыллы булып калыйк дәшмик Ә бер кеше амбициоз, э, менә ул сугышлар нәрсәдән башлана, гадәттә, ул элек-электән булган. Амбицияләр, кешеләрнең амбицияләр. Ну, шуңа. Һәм бер кешенең амбициясеннән тора ул. Һәм монда инде менә э, син, менә мин мисал итеп кенә әйтәм, монда да юл сайлыйсың, акыллы булып, дәшмичә генә калып, тирәнгә җибәрмәскәме, әле теге үтеп кенә китә, әле чыннан да сугыш ачыргамы дип. Һәм инде Син нәрсә үзеңә сайладың?
Куркмыйммы?
Өченче ноябрьдә сәнгать төне булган. Һәм акциясе узган. Без дә катнаштык.
Музейларда, китапханәләрдә. Ну мин ул көнне Казанда булмадым, кызганычка каршы бара алмадым. Радиф ничек анда? Мин бардым Матиска.

Ә аны мәгънәсе шунда бит. Ну, башка илләрдә бәлки шулай да. Һәм бушлай дип. Юк, анда мин сташлама белән иде ул. Мин бардым Эрмитажга, анда Матис Шагал һәм кем кемдер тагын анда. Фитилис нутсам. Һәм анда унга кадәр эшли музей. Нидер чаралар уза, әйме син менә мин килмәм буенча, килмәм буенча йөрис анда. Мин белмичә, мәсәлән, Нур Замиев ул исаган анда, мәсәлән, шул э, леке музыканың концертын анда алмас садоинда инде мастер класс үткәрткән идем шундай бер ислам ислам музеенда инде инде мәсәлән анда кайдыр мәсәлән анда гсида анда минемчә бүгенемчә хор җырлаган инде ну шундый формат анда сәгатьләп инде әйе кеше җәлеп итә инде һәм мәсәлән син ну кызыгы инде әлбәттә кеше син киләсең музейга карыйсың күпме кеше килер инде мин очраттым гүзәл хасанованы ой әйттем менә мунга килгән идем мунагаем бер көн дә булмаячак монда тулы зал кеше йөри инде күбе гадәттәгечә Бу ел көне бүген. Ну менә ой илнең лекциясе.
Вот шуның белән наша вот шуның белән сау тору тору гадәттә, яме. Мен сен бер мен сөйләшкән идем бер тапкыр Нац музейның директоры белән, мен әйтәм, Айзу музейның директоры, мен әйтәм, ну кеше сезгә күп йөрми бит, нигә? Ой әйтә, нигә безгә күп кеше керергә тиештер? Мен сен син торасың, рәсем каршында, яме. Сиңа гомумән вот сезнең очрашу бик интим мөнәсәбәтләр в общем-то принципе и вот синең янда вот кешеләр йөри да вот как бы нигә кирәк шушы кеше кирәк вот дөрес әйткәндә вот бу э, сәнгать э, төннәренең музей төннәренең нинди вообще гомумән глобаль миссиясе бар күпетләр битләр сатылырга мин аңламыйча шундый янында гадәттә кешене алып кеше күбрәк килсен монда музейларга барыбер менә бер э, гадәттә ничек була кеше Гомумән, ял көне без сәүдә үзәкләренә барар, паркка чыга, хәзер инде әйбәт паркларыбыз матур, ничектер театрларга барырга күнеккән, әмма теге сәгать безнең Ләйлә Мәҗнүн белән менә милли музейда булдык. Беренчедән без театрны музей тамашачысына күрсәттек, мәсәлән, әйбәт. Шул ук вакытта музейда бер кеше бер дә булмаган Кеше карый, ул кызык икән монда, кара юкинәп килергә кирәк икән. Шулай дип э, китә дип уйлыйм. Сезнең чөнки- коллаборация булды шундый, Ә безнең э, милли музей белән хезмәттәшлек бара инде. Ага, Сезон ага. ачылышында да Ага. без э, алар белән Ие. тыгыз элемтәдә. Э, Кеше Шуңа күбәймәсен. күрә әле калип булганда гына да музейларда гел йөрдек, хәтерләсәгез.
шагыйрьләр белән, композиторлар белән. Менә чит илдә дә бар шундый формат, ләкин ул Симикәйтен сәүдә үзәкләре шуннан искә төште. Мин бит булдым Лондонда, кайчан анда Black Friday иде. Черная пятница. Һәм шул Черная пятница вакытында анда сәүдә үзәкләрендә генә түгел, ә зур музейларда, ниләрдә, шундый сәнгать үзәкләрендә керү бушлай. И мин уйлыйм, мин Black Friday-га эләккәнмен, хәзер инде балаларга бүләк алдым, үземә джинсы сатып алдым, киттем музейга. Ә, ну анда иң зур галерея, хәтер ничек атала инде, в общем, безнең ни кебек инде, милли музей кебек. Керәм анда шул теге подсолнухи, менә шундый э, атаклы ниләр э, рәсемнәрне карап йөрдем. Ну анда шыбыр халык иде. Шыбыр. Һәм анда бездә бит керәсен анда, мәсәлән, аяк киеме анда теге бахилы кидертәсен. Монда тал ниләрдә йөриләр анда, нәрсәле ул? Өске киемнәрдә, шапкаларда кеше басып тора, син анда беләсеңме? Озаграк басып торсаң, төртеп китә. Ну, минем өчен ул вообще не булды. Ничек әйтим, шундый неприятный. Вот син Луврда керәсен, Луврда керәсен, анда тора Джаконда. И син яндан да тора 3000 кеше.

Син бу форматны киңәйтергә уйлыйсыңмы гомумән? Чөнки мәсәлән без Камалда күрәбез дә, алар кая гына хәтта тыгылмыйлар аны теге очрашулар да, кино да күрсәтә алар мәсәлән, хәзер теге мирда экскурсия поезд ясадылар.
Вот никадәр ул гомумән тәэсир. Ну поезд ясадылар хәзер Камал театры поезд дири хәзер. Метро метро. Метро.
Әй, гомумән, гомумән театр театр булып калырга тиеш бит, минемчә, гомумән. Вот мин бу яктан бик рәхәт консерватив. Тиеш дигән сүз иң яратмаган әйбер мине тиеш. Нигә тиеш? Мине белгән кешеләр аны әйтәчәк, тиеш дигән нәрсә юк. То есть сездә шул юлдан барачаксыз. Юлдан бара барабыз, безнең ниндидер без мәктәпләргә чыгабыз, анда гади генә очрашулар булырга тиеш түгел дип уйладык та инде без ниндидер менә мастер класс ягъни ничек иркенәергә ул тактага чыкканда да һәм ул шундый популяр булып китте хәтта безне чаллыга әлмәткә э, балтачларга чакыра башладылар һәм инде без аны бәлки инде э, монетизировать итергә микән әллә дип уйлыйбыз хәзер Мгм. Аннан соң мобиль дәрес дигән әйбер бар. М, Бу безнең Камария Зиннур белән уртак проект. Мгм. Э, Ягъни без э, татар әдәбиятына кергән э, әсәрләр м, алдыннан Мгм. ниндидер кызыклы лекция. Шул ук Йолдыз укыды безнең э, төрки халыкларда ат темасына, Мгм. Рабит абый дин темасына. Ачык лекция. Әй, әй, бу э, ат турында алмачуар алдына Рабит абый дин, э, э, дин һәм әхләк Аңа шулай кызык булган иде кәҗүл читек алдыннан, фәлис җыйганча. Ягъни шундый кызыклы кызыклы, ягъни зал сатып ала мәктәп. Һәм без шушы әдәбият дәресләрен гади итеп түгел, ә инде шундый кызыклы форматта уздырабыз. Һәм ул чыннан да матур, хәтта теге икенче гимназия онлайн бөтен ата-аналар карыйлар. Әйе, ата-аналар карыйлар бу дәресләрне һәм бик яраттылар. Без аны шулай дәвам итәчәкбез. Ә болай инде безнең балачак студиясе, монда инде татар телен популярлаштыру гына да түгел ничектер шулай ук менә иркенәю татар теленә кызыксыну уяту ничектер безнең киләчәктә менә безнең спектакльләребездә күп очракта бала сүз булгач балалар бит инде әйбәт ләкин безнең барыбер актерлар уйный алар Алар барыбер ниндиге бәләкәй булып булсалар да инде зур икәннәре күренә, менә киләчәктә безнең шундый балачак студиясе кебек студия ачсак, театр студия, театр студиясе, театр студиясе. Инде чынлап та балалар, чынлап та балалар уйнар дип өметләнәбез, чөнки барыбер әгәр дә киләчәк спектакльләрдә репертуарга керәчәк. Әйе, әйе.
Чын, юк, менә ул бер рольне, мәсәлән, үзем күрсәтә икән, актер бер рольгә без алабыз. Мәсәлән, шул кәҗү читектә безнең хәзер Ләйсән уйный, бу безнең тантанада дебют номинациясендә җиңде. Ә киләчәктә теге менә шул ук нигез ташларында Гөлназ Галимуллина уйный. Бу барыбер күренә инде теге өлкән кеше уйнаганы. Кайна казан, кайна казан, кайна казан, кайна кайна казан. Алтын битлек

Һәм монда сезне залдайм. Һәм монда бөтен җирдә э, ни дип тора? Бу чыгып тора ни берне. Туфан берне. Монда бөтен җирдә туфан һәм минем шундый хис калды, туфан ул алтын битлекне алмыйча тынычлана алмый, монда инде Алтын битлек өчен эшлиме әллә дигән сорау туа. Лонг листа да, димәк, әлмәтләр белән ул бит режиссер булды. Шулай бит монда килгәндә алар күрсәткәннәр иде. Һәм монда да анда э, номинациядә күренәм, ниһаять Туфан исеме кергән. Әлифнең дә ничектер ул тәмен ниһаять тәмен Туфан Ну, әлиф, әлиф алды, но анда Нурбәккә бирделәр бит. Барыбер. И ничектер, минемчә, ну, әлбәттә, син теге тирән анализ ясап һәм ничектер төпченем аңлап эш итәсең икән, ул әлбәттә синең өчен Туфанның да бу битлеге дип саныйсың. Ләкин менә кеше карый, Әлиф, Нурбәк, аңлыйсыңмы шундый гадирәк, шундый э, смысловой ряд. Э, То есть, топ- э, Әлиф, Нурбәк, Нурбәкнең фатирында тора Азлы бит. әйе, әйе. А туганы юк. Әйе, типа битлекне Нурбәккә бирдек, аның Әлиф өчен. Яңа да аңлашыла инде. Бу формада Чөнки туфан юк.
Туфан баш режиссер булып килгәндә үк әйткән иде, менә мин фестиваль теге фестивальгә омтылам дип инде, хәтта Тузда. Мгм. фестивальный спектакльләр куям дип инде. Ул һәм бу менә шулай йөргән лекциясенә кайтып, аны күрсәтергә була йөргән лекциясен кирәктер инде кешегә. Ә, Шул трендовый режиссер буларак, әйме, ул типа ул аңлый нәрсә, дөнья нәрсә белән сулый, нинди темаларны борчый, әйме. Мәсәлән, Мгм. безне менә лабораториягә алып килде, мин идеясе иде спектакль язарга теге жираф Мариус турында. Татарча Әйе. Сембер Гафарова, да Данида үтерелгән жираф турында спектакль язарга тиеш. Әйе. Монда инде башка очрак тема, гомумән, күренәм инде, димәк, алиф баргач, телләр турында тема бер катлам, һәм икенче катлам үлгән телләр турында уйки бара. Һәм, әлбәттә, мин белмим, ну, әлбәттә, ул ала алмастыр инде. Чөнки аның янында номинацияда күренә анда зур масштаблы, зур бюджетлы опералар тора.

Нурбәктин тәне шул кадәр нык. Анда гади генә сырлар чыга иде, әйеме? Хамаларның теге хәрәкәтләнүе, шул бутылы биюе, ничектер. Анда апалар утыра иде. Кайчан бу бетә? Син утырасың.
Менә бу. Сез башып бу бит бу шиз киткеч матурлык. Моны ашагар кенә күтәргә була. Ә ул кеше ирми иде. Менә монда Бу алтын битлек, бу бит профессионаллар арасында как бы. Ну, знакачество. Алтын битлек Кемдә бик күп э, спектакльләре э, Белмим инде, бәлки мин гаип тамашачы буларак кына карамыймдыр, теге барыбер интернеттан да күбесен карыйбыз бит инде инде. Э, ничектер менә алтын урталык булганда, ул теге меня мечта директор дим инде хәзер. Менә тамашачы да йөри торган. Менә тормышмы бу кебек, мәсәлән. Э, шул ук вакытта э, экспертлар да бәяли торган. Экспертлар да, тәнкыйтьчеләр дә менә алтын урталыкта бара торган булса, ул инде бөтенләй Әлбәттә, мондый э, спектакльләрне бөтен кеше дә аңлап бетерми. Һәм теге форма ягыннан бәлки кызыклыдыр э, экспертларга ниндидер яңалык кирәк. Мәсәлән, без тапшырылмаган хатларны быел биреп караган идек, ләкин соң булды ул. Соң булды һәм алар мына килеп карый алмадылар, ничектер шулай ахырдан гына биргәч, ничектер мин аларны хәтта карадылар микән дигән

әкиятләр бирен азым хикмәт әкиятләре буенча спектакль чыгарабыз син гомер башында күрәсең аны керә алачакмы ул синең өчен золотая маска әйе золотая маскага юк ул балалар өчен ул золотая масканың уикенд дигән спец приз дүшенденли бар бәлки менә анда тәкъдим итеп карарбыз дип уйлыйбыз
Анда да премия бирелә? Ме? Яисә ул шундый юк, лонг-лист кебек? Әле хәтта өйрәнмәдем бу сорауны. Ярый кино белән тәмамлыйбыз. Безнең Карадык күп тапкыр Кире дигән фильмның премьерасы чыкты. Рөстәм Рәшитов һәм миңа бик рәхәт моны укырга Исияр Дамаскин ул безнең әниләрнең Күршеләрендә яши Илсия. Әле күптән белә идем һәм теге аларның өйләрендә прям шундый ук студия бар. Алар Нәкире дигән фильмны иттеләр. Аның пиары көчле булды. Белмим, менә аны күп кешеләр күреп торды. Анда теге Фәни Шиханшат. Әйе, бүген дә күрсәтәләр 500 сум җитә, 600 сум җитә. Һәм аны күрсәтәләр, мин аңлавымча, теге шундый бюджетный бар бит кинотеатрларда. Әлегә Калинина да күрсәтәләр. Күрсәтәләр хәзер алып чыгып прокат. Һәм аны Россия прокатына чыгарга хыялланалар алар. Һәм монда әле иң кызыгы әйтәләр, бу дәүләт акчасы кермәгән бу кинога. Бу бит бик дотационный безнең бит әле шундый продюсерлар һәм акча бирүче кешеләр юк кинога әлегә. Һәм монда

Фильмы, Мулла фильмы хатан тик Россия прокатына.
Юк, мин аны тик без яраткан мәгълүматчылар утырса инде, ягъни ул Европа буйлап йөри, һәм бөтен кеше җылап утыра ул Муллага. Юк, аны бит Тимурлар чакырды Германиягә. Ул шундый. Һәм аны бер-ике шәһәрдә күрсәттеләр. Ул, то есть, прокатта түгел, ул фестиваль әйбердә түгел. Просто андагы диаспорлар э, кеше җыеп э, шул фильмны күрсәттеләр. Ләкин кара, аларда нинди уртаклык бар? Сонасы да, Мулла да, Кире дә Хәтта герой менә шул татарлыкка беркелгән ниндидер бер бар инде татарлык. Хәтта менә киредә Әйме анда Фәйзиганша, ул анда ягъни ул шундый теге искелеккә тартыла торган, татар сөяшә торган кеше. Һәм анда трейлерны караганда бераз ниндидер шик туа. Сез, ну, типа, вот

яшь бала һәм мин менә шушы ике арада ич арада йөргәнемне һәм мин бары тик вакыт кына булмады бер ике ел уже теге кино белән кызыксынмадым инде мин кинолар карыйм карарга тырышам ләкин теге татарстан киноларына бит аны барып карарга кирәк

Аңа калса шул Ну, әйе, үз-үзең ни кебек. Кызыклы. Әйе, бар шундай бер.
Кирене мин искә төшердем, нәрсә өчен тәнкыйтьләделәр, чөнки анда, мәсәлән, больницаны больница дип әйтәләр. А, да, да. Гадәттә бит анда искә төштеме? Гадәттә бит безнең булырга тиеш шундый әдәби хастаханә дип сөйләшәләр геройлар мәсәлән э, ашыгыч ярдәмне чакырыгыз
скорый чакырыгыз димиләр мәсәлән ашыгыч ярдәм анда һәм аларны тәнкыйтьләгәннәр иде алар ничектер әзрәк ачулары да чыккан иде э, исәрләр мин шулай теге истә идем э, ничектер ул пресс конференциядән яратмый хатынга дигән шигырьне беләсезме сез Сөмбел белән Энҗе, Энҗе гомумән документаль пьеса язды. Бу мине сишәмбе көн кич белән телгә бәйләнделәр. Менә ничек тормышта бар, алар шулай аны геройларны сөйләштерергә алай да ярамый. Миңа иң ошаган спектакль шул. Алай да ярамый.
Тегеләй дә ярамый, әдәби телдә дә ярамый. Кыскасы ярап булмый хатынга.
Яхшы, Рәдиф, мин аңлыймча сен гүзәл юморын кабул. Ну хотя бы ул кич белән килгән менә ниндидер подвалда безнең белән интервью узган шул хөрмәткә хотя бы көлеп ал инде. Шуның белән безнең подкаст тәмам. Тәмам. Бетте?
Рәхмәт килгән өчен.
Чынмы? Ай, ай, ай, ай.